Minto mwanyagetinge, naende nerituko rinde tiga tosemanie. Ebinto mbire kwebire, enchera omogusia amenyete kwebire. Eki tware gotugera ebinto ao ao naende twamenyete nemete ao ao ase chinsana kwebire. Eki tware gotwarera emete gete esimekire Ase enyomba goeta eyomo yare korokwo na egeticha ki'omong'ina ki'amagokoro, emente nere yare gotoka oo kwebire. Eki omogusi are kotugera eng'unyera, gose eng'ondi, erieta rinde, ne chimbiriamete, ee, kwebire, rero ase enogo tibii, enogo ase chinkwana chiaito, totagete korigereria chingaki na ebiro. Lakini totararigereria chingaki na ebiro, ntagete korabainyoria inki omogusii are gotumera are go- go- go- komenyera na eng'ondi. Eng'ondi ase omogusii na eriogo. Ase abana na abanto abanene. Aa, nabo bwe oraibori na ing'aki eng'ondi yarenge eriogo. Minto mwanyaa getinge. Omanye nomogusii nabo are komenya atatageti besa atatageti kende korusi ko, ekiagera abwate eki abwate embiriamete na eng'unyera, gose ching'ondi ne chimbori, iga aisanegete. Ki abwate eng'ombe, nabwate amabere abana bakoria. Ki abwate em, ki agachete enyomba yaye, nabwate ase akomenya. Ki abwate egeteni, ki abwate egesanda, ki abwate kera egento, na roche ki agochia arete amache, abana banywe amabere, na obori nasimegete. Monto oyio taganeti besa yonde komenya obogima bwaye, naende banto mbare korwara ekiagera emete, e, ne chindagera bare kori ibiarenge ebironge bikorwa ase orosana gose korwa ase ching'iti ye etugo eri yaye amenyete. Eng'ondi. Eng'ondi nere ng'unyera. Eng'ondi njabwate omokera. Nomokera oyo igo obwate amaguta. Amaguta aria iga arenge gokonya ebinto ebinge mono, na abana mbare korwara ase omochie bw'omogusii. Manya iga, ng'a omokera bw'eng'ondi neriogo. Ng'aki orenge eriogo? Omokera bw'eng'ondi, amaguta aria aye iga are korusigwa asang'ananigwa obochore. Ekero omonto arasirwe chinchoki oete riguga iga iga obwena agwo agwo manya ng'a ebi eyio bono ayio namang'ana tobwenerete komanya twebire. Igo eng'ondi eyio yare gotugwa na eng'encho enene sana ase omochie bwa omogusii, mh, ninto mwanyagete inga. Eeh nari totabwenereti kweba, eh bono na torora ng'a onde ntori kora gose ne nebwate mang'ana buna aywo arengeo erio ekero yare gotugwa na abanto abagusii. Amaguta nigo arenge gosanganigwa obochoe, ekero asanganigwe obochoe na eura, erinde abekwe ebinto ebi biatumeka ase okogwenia. ase chinchoki chiako chia korasa. Eki nekemo. Ekende, omwana omogusii nigo arenge gotumia amaguta ayio korwa aria amatondogosi, amatondogosi, nomaete amatondogosi, amatondogosi ase ekenyamorero small pox. Omwana mogusii taye korwara measles gose small pox. Aaya, amaguta aria y'omokera iga are gosangananigwa eura, asangananigwe n'ebinto binde, na herbs chi'emete, esi chisimekire nomong'ina iga aria geticha kiaye, omwana oyo akwe obwena. Ebinto buna emenwa y'abana, ebinto buna e, amarwaire aya amake amake y'abana, amaguta aria ki arengeo are gosanganigwa obosaro gete, omwana obakwe, oba buya. ng'a eye knowledge, obo nobomanyi tobwenerete gotwara buna omogusii totabwenereti kweba. Igo naende omanyete mwana omogusii tari kominyokia gochi nyagetari buna ebibii riria osiareirwe gose ki. Ekiagera ebi nebinto bi bimenyete nomogusii, igare goakwa amaguta aya obwena. Iga are gotumeka ase chindagera chi'omogusii erinde onyora ebinto mokoroka ebitamines. Ebitamines timanyeti naende abirokia ekegusii. Rakini amaguta aria nabwate naende nonya na endagera nabo are kobekwa. Nonya na omokera bwoka oise koinyora sokoro yago onye gwakinete ekero ching'ondi chiarenge ororo. Omokera oria ekero akamanu kagokina okobutorwa na abana bare gosamberwa baegwa tokoiboria nase ki? Igo orenge eriogo. Tari eki tware kogambera rero minto mwanyaete inga, korende nakomanyire. Igo manya na omokera bw'eng'unyera gose bw'eng'ondi ase omogusii na eriogo nebinto ebi bitano nagotebia biare korwarigwa. Etware korigereria chingaki na ebiro. Ng'aki ogoteba date, chitariki, ekegusii Totebe na rero ituko ki? Ekiagera rituko moigwete, egeswaeri siku rituko, ekegusii ne rigoro. Rero ne rigoro ria kabere, omochanana gose omweri bw'ebwagi eh, amagacho emerongo ebere na ebere nane. that is 2nd May 2024 ase ekegusii igo bono nabo okoeboria gose nokemanyete gose tokemanyeti ase okobeka rigoro chingaki na ebiro ase ekegusii. Abanto baramboriri mbaerere ng'aki. Emieri yabangire ase ekegusii. Omweri omotang'ani, yaani ase ekenyamorero January, abagusii bagotebana eye nere engaki ye rirema, eguruguru, ebuse, Naki naende, ebuse na nomorakera, engaki y'eguruguru, ebuse na omorakera. Abanto naria bare korema minto, engaki eye yare korokwa monuguno obarema, monuguno obarema. Ekero ebuse yaerire. Twamanya konyora omogaso omororo omonge, ribosa, chindobe, okobusura, na ogosimeka yarokwa egetamo. Egetamo igo na omweri gose omochanana, egesongo mokoroka February, nore egetamo. Inki kiarenge engaki eye? Engaki eye yarenge omogaso omororo omonge, alafu eye nengaki ribosa riarenge chindobe chikorusigwa okobusora na ogosimeka. Eyokobwatia oye ogatato, omweri omochanana ogatato iga ore korokwa rigwata, rigwata, rigwata bono nengaki y'ogokomera, ekiagera igaa noo kware kobusura enchagwa nario riburuga nogokomera, yarokwa rigwata. Tokorwa rigwata, oyio nomotienyi ogatato, twacha omochanana gose omweri okane. Oyokana oyo bono igo ore korokwa amahumuntia. Na amahumuntia, na ekero embura yarenge enyinge, yare koreta etoigo buna bono, eh, embura ere enyinge. Omotienyi oyo orenge koba, yaani omweriokani, omochanane o kane. Aa, igaa noo kwarenge koburugera, igaa noo abanto bare kwaga, igaa noo koumuntia amandegere, igaa egesunte kia kabeire geke, igaa noo amoba are kwama, amasinga are kwama, amandegere are kwama, timaeti gose mwenyorete amasinga, amandegere. namooba, engaki y'amaung'untia, engaki ya e- embura enyinge, nere eye yare korokwa amaung'untia, omotienyi o kane, omochanane o kane, omweri o kane. Tokorwa oo, tokorwa amaung'unti twachia embura enke, embeo yachaka gocha enyinge, na enchara yachakire. Ekero enchara yachakire bayoroka ebwagi ebwagi ase ekenyamorero May, month of May, noro okorokwa ebwagi ase Ekegusii. Igo kwaigure engaki eye nekero embura yakeire, ekero yakea embeo yachaka koba enyinge, naende tari igo rioka, na enchara yachaka. Tokorwa agwo togende omweri ogatano rimo, omweri ogatano rimo igo okonyora ng'a enchara yachakire koba enene. Enchara ekero ekogenda egochaka koba enene, oboremerwa mboro, oboria mbono. bwabumbatire, obori naribo ogokina bwabumbatire, a engaki eyarokwa engoromoni, engoromoni, engoromoni, engoromoni. Omochanana gose omweri o June ase egesongo. Aa tokorwa agwo toche engaki obori bwamire goika bono

Mwaruka? July. Obori bwakorire iga. Tokorwa July eyio ekorokwa Riete, twagenda Tuuretia Kibaki. Tuuretia Kibaki nomochanana ase egesongo gose ekenyamorero mokoroka August. Inki gekoba? Igo okonyora buna ebibaki ebinge endagera enyinge, ebibaki biabeire emeuko, timanyeti eki biare kogokera eh, naende engaki eye nere abanto bare korigia koira abana bware ase chingaki chieke chingako chiekegusii ekiagera endagera nero eh, ebibaki biare goichorerana biaichorerana biaichorerana ekaro kona ture etia kibaki, egesongo. August. Aa tokorua oo kwanyara twachire engatiato. Engatiato nekero amoba bono ne endagera ere enyinge, amabina aria aichire. Noche minto mwanyagetinga nere tomanye. Ebire ebi nere tomanye chingaki echi eh engatiato ase egesongo rende mwaroka September. Tokorwa omochanano gose omweri bw'engatiato twacha egesunte ki'amasaba. Egesunte ki'amasaba Ekenyamorero bono n'October, egesunte ki'amasaba. Igaa bono nari kware korora amagonga akong'anya korwa aaga gochia aa, amaanga akonya goeta, timanyeti ase achia, mwayaseriri korwa gusii ase eng'encho mwasari chinsana, mwasariri ase chindoo chi'ebinto chisasati nchiiyo, bibabe mbiiyo, kibabe nkeiyo roche, kibabe nk ebi ebinyoru biaerire. Bono ase chinyoni chiare kweyeka, twasari twakorire, chiare kobutera. Bono nao magonga bono ntori konyarora, agachire omotienyi oyo, gose omweri oyo okorokwa egesunte kia masaba. Ah, abanto iga nkorema bare. Ekero twarure egesunte kia masaba etware kogenda egiachache, egiachache November. ase ekenyamorero, na engaki eye nekero masaba ebwate egesunte. Yaani onye gotagete korigereria ase bari mokorete geography, agwo the sun is at in the southern hemisphere of the tropical of the earth, igo nateba igo gose abasaba abakemu onye bari mwako mwasomire geography. Tokorwa egesunte gia chache twache esagati, esagati December. Abagaka mbare gusii bago ba bagoteba na agwo esagati na marieta ande iga tarabekwa buya. Ko tokobasore na aya naro twamanyire. kobwati ne ebiro ne chingaki buna bikobekwa, na ayio twaboriri, na intwe tobeke buya toerere boronge tomanye minto mwanyagete inge. Ase rituko ria rero twamanyire emieri emechinini emechanana, amagacha ase chingako chiabo ao ao ase Nogo TV. Tosemani na komanyani, etwarigereria ebiro ne chingaki chia mwanyagetinge gose chi'omogusii buna egesaku. Mbuya mono ase okonya gotosoncha na gotorigereria, naende mwanya gototebereria nayio ande tokobaboria naintwe tomanye. Mbuya mono ase ogontegerera, Mwarimu Obino Nyambane.